so you go receive alert each time we drop our updates. No forget to also like, share and comment on all our videos. Una go see say I dey smile, wetin dey make me dey smile? Joy is coming early in the morning, joy is coming Early in the morning, joy don finally come. Make we give una transfer update as e dey happen inside the transfer market. Liverpool, the current English Premier League champions, don finally complete the signing of Melos Kekes from Bournemouth. Yes, Liverpool don sign the 21 Hungarian international for 40 million pounds.

Arsenal Arsenal fans every season na our season, I get news for una. Arsenal don tire to dey pursue the signing of Benjamin Sesko from RB Leipzig sake of say the guy billing on top salary things e too much for Arsenal. According to the Mirror newspaper UK, Arsenal may likely pull out from that deal as dem no get money to pay the guy big salary. although di report still tok say arsenal dey prepare to sweet-talk sporting lisbon make sporting lisbon sell dem dia striker viktor gyökeres as alternative to benjamin sesko anoda news from arsenal be say martin zubimendi don land london to finalise im move to arsenal according to sky sports. Arsenal don ready to meet Zubimendi £51 million clause before im go become available to sign for the Gunners. Well, this na good news even though me I know say Arsenal no too need defensive midfielder, dem need striker sake of say majority of their issues dey come from attack, they no get attacking option especially that number nine. Well, only time will tell wetin dem go do for inside the transfer market as time still dey. Alright, today on Synok Media Sports segment, we bring una the results from matches of the FIFA Club World Cup competition 2025. The last two match, the last two games, Group G and H, waiting players for those two games.

Di second goal of di match come inside di 16th minute afta Juventus midfielder Cambiasso throway beta pass again give Yildiz and from outside shot, Yildiz wipe am enter net. Many football fans and commentators don dey talk say dat Yildiz second goal na one of di best goals for inside di tournament dis season. Okay. Although for inside the first half, Wydad Casablanca bin try to score one goal back as inside the 25th minute, Amrabat throwaway better ball give Lodge and Lodge score to give Wydad the goal of the game. The match bin end 2&1 for inside the first half. The second half start again and Juventus begin the fire Wydad Casablanca better shots up and down until inside the 68 minutes when Kolo Muani give you this better pass and again you this no fail to put the ball inside the net. That one now you this second goal for the game and Juventus third for inside that game. The game finish on a dramatic note as the referee give Juventus penalty for inside 90 minutes plus, and Juventus striker Vlahovic he no miss the spot kick as he placed the ball to the left hand side and the keeper hand no fit reach to give Juventus the fourth goal. The match end Juventus 4, Wydad Casablanca 1. Wit dis result, e don dey show say African club side go need to do a lot to qualify for di round of 16. As e dey be so, na only Mamelodi Sundowns and Esperance get di opportunity wit Al Ahly Al Ahly own now na calculator we go use to dey press their own to see whether dem go fit qualify. African side on dis tournament need to do well make we move to di next

Pep Guardiola Manchester City no waste time to score as dem get their first goal inside the six minutes after Ilkay Gundogan look better ball over the head of the goalkeeper to drop inside the net. City scored their second goal inside the 27th minute after their newly signed midfielder Echeverri scored free kick from 20 yards. For inside 45 minutes plus, VAR call the referee to go check the monitor for possible penalty sake of say Al Ain defender Rabia draw Man City player Akanji inside the box and Akanji bin fall down. The referee, after him check the screen, him come see say na foul and therefore he give Manchester City penalty while he dash yellow card to Rabia.

Inside the second half, City begin dey add more pressure on top Al Ain as dem score their fourth goal for inside the 73rd minute after Bernardo Silva square better pass give Ilkay Gundogan to score im second goal of the match. E no too tey City make am five as Oscar Bob come from the bench to score inside the 84th minute of the game. Four minutes later after Bob score, newly signed player Cherki score the sixth goal for Manchester City after im receive better pass from Erling Haaland. The match end Manchester City 6, Al Ain 0. Make we tell una how Group G dey be for inside the tournament. Di first position for group G na Juventus wey don play two games, dem don win two, dem get six points and eight goal difference. Di second na Manchester City, dem don play two games, dem don win two, dem get six points and also eight goal difference. Di third na Wydad wey don play two games, dem lose di two, zero points and minus five goal difference. The last, which is the fourth place, na Al Ain wey don play two games, dem don lose two, dem get zero points and minus eleven goal difference. Dis one just show say both Manchester City and Juventus don qualify for the round of 16 based on say dem don win their first opening two games and Wydad Casablanca and Al Ain sorry to say dem dey ready their bags to go house.

That match bin start on a dramatic note as the referee give Real Madrid defender Asensio red card sake of say im foul Pachuca striker Salomon Rondon to deny am opportunity to score for Pachuca, the referee no waste time sharpaly e tear the guy red card and Madrid come dey reduced to ten men. Dat ten men still no stop Los Blancos as dem fire di first goal for inside di 35th minute afta Jude Bellingham receive beta pass from Fran Garcia to score di first goal for Real Madrid. Real Madrid score di second goal for inside di 43rd minute. as Gonzalo Garcia throwaway better pass give Guler to finish for Real Madrid the second goal of the match. The first half end Madrid 2 and Pachuca 0. Inside the second half, Real Madrid make am 3 for inside the 70th minute after Brahim Diaz cross better ball give Valverde and Valverde use im left leg take finish am to give Real Madrid their third goal of the match. The match no end there as Pachuca score their own first goal inside the 80th minute

The match stir apa no be small match as both teams no just give each other chance to score sake of say dem just dey mark each other well, dey tear better shots but the goalkeepers dey on guard to dey punch am. Inside the eight minutes, Salzburg striker Osi Osi Onisiwo get chance to score as Al Hilal goalkeeper bin punch all im shots throway go throw-in. Dat match bin end Salzburg 0 and Al Hilal 0. How Group H dey be? The first position for Group H na Real Madrid wey don play two games, dem win one, dem draw one. Dem get four points and two goal difference. The second na Salzburg wey don play two games, dem win one, dem also draw one, dem get four points and one goal difference. The third na Al Hilal, Al Hilal don play two games, dem don draw the two games, dem get two points and zero goal difference. The fourth for that group na Pachuca wey don play two matches, dem don lose the two, dem get zero points and minus three goal difference. Afta two rounds of group matches, di last round of group matches remain to see who dey qualify for di round of 16, although e don sure for some teams like Bayern Munich, Manchester City, Juventus as dem don already qualify even if dem lose dia last round of group matches. E also don sure for some oda teams say dem don pack dia bags ready to comot for di tournament Teams like Auckland City, Al Ain, dem don ready to go back house even if dem win their last round of matches. Na here we go end our tori for Sinok Media Sports segment. Abeg make you join us for yet another delicious episode on Sinok Media Sports. Stay tuned and God bless.